hello guys and welcome again at zimwa smstream tv eh, pano patinokubatira nhau dzezvinhu zvinenge zvichiitika munyika yedu yezimbabwe pamwe chetewo nedzimwe nyika dzakatikomberedza so if it is your first time here at zimstream tv just like subscribe then turn on the notification bell so that you will never miss any video so that you will never miss any update Mhuri yeZimbabwe, muzuva ranhasi panguva ino tine update yatakubatirai maringe eni accident yaitikira iyo just before deure a river a near bechnaf bridge so muzuva ranhasi anova iye 1 eh, 1 eh, january 2025 2026 eh, sorry tanga tajera mugore ra 2026 so 1 eh, january 2026 paitika accident iri pano e, near e, just after dewere river e, near beshnaf bridge ndopaitikira accident so pane ka video clip kari pano e, zvichinzi wanga arara nyaya iyi haisi clear pathis video kuti ndiani wacho ari kunzi anga arara but zvekunzi anga arara arara muroad e, akabva atiroveresa so ndonyaya iri pano amene kuti ndidriver tichazoconfirma since this is a developing story so murezimbabwe zviri kunzi izvo e, the number of people who have died e, pathis accident

please check on please check on your relatives who may have been uh, traveling on this bus so zviri kunzi vane hama uh, just check on your relative him hama yako inogona kuvawo uh, eh, yanga iri muthis bus ichiuya ku kuzimbabwe so this bus rinonzi ranga richibva kusouth africa richienda kumutare uh, ibus muzanzi express uh, bus number 50 ndo update iri pano ndo zvichiri pano zvatiri kuona so ngatipinde mucomment section before we give you another update eh, i like this kind of reporting toziva mabhazi acho eh, zvaka, eh, zvakaramba zvodzokorodza tomatiza ndosvotoreka zvikanzi a ah, zimbabwe eh, this ramba ndi chinese village trucks eh, referring our minerals are the main cause zvikanzi trucks are now a problem ndosataka zvikanzi hatina musha panyika zvikanzi inhamo zvayo e, inhamo zvayo muno muno munyika ndosataurwa zvakare neumwe zvikanzi aiwa inhamo zvayo muno munyika and this one said thank you e, good, e, goodness the rf e,

eh, up, exist up there or sue the bus owners privately so ndo zvinotaura kwazvekare ndo macomments ari pano so let, let us take you to another news mhuri yezimbabwe mm, wongoka vato wakatovata wavata anga akatofika zimbabwe eh, so zviri kunzi eh, anga arara so maybe driver ndina kupomerwa mhosva yekunzi anga arara but hazvisi clear pathat video so pano eh, tine update yeri kubva kuna advocate nelson chamisa vachiti ivo eh, thank you for the love encouragement and eh, and positive eh, and positivity eh, that made 2025 so special here is to an amazing

and uh, yes to an amazing and extraordinary 2025 message iyi yakanyorwa ivo naadvocate nelson chanisa vachiti aiwa makaita basa nerutsigiro rwamakatipa e, mugore rapfuura rugore ra 2025 zvino tamirira kuti e, mugore iri ratiri kupinda ringe riri e, amazing uye zvakare ringe gore riri extraordinary so ndo zviri pano we are seeing comments we are always e, based on the analysis uh, based on comments lead us we follow and support wish you a blessed 2026 uh, eh, umu eh, umongameli umongameli ndo zvakataurwa zvikanzi advocate nosiyamisa vakabva vapindurawo ipapo so vanga vachitoita engage with the, with the citizens so as weare seeing eh, vakati vakati izvo eh, mr president eh, machenero akaita nguwo yenyu ndiwo eh, machenero a2026 ndo zvakataurwa zvikanzi machenero akaita nguwo yenyu awo ndo machenero akaita gore ra2026 zvikanzi ndokumbirawo eh, follow yenyu follow back yenyu henyu ndo zvakataurwa neuyu and advocate nelson chamisa vakabva vapindura eh, vakabva vatona kuti this person akakumbira follow yeadvocate nelson chamisa we just want to see kuti advocate nelson chamisa vakamufollowa here this person eh, ah akabva atofollowiwa namesu kanzi followed by malvin gujanga and eh, advocate nelson chamisa vachirapa kanzi followed by this person is being followed by nelson chamisa so nelson chamisa akabva atofollowa uh, this uh, person so this man is a very humble imagine kutongokumbira ndokumbirawo followa yenyu uh, kukumbira kuna president uh, president obva atofollowa so this person is a, a tire fit, uh, fitment uh, fitment center a car dealership uh, loans ndo zvaanonge achiita business rake but akakumbira follow kubva una advocate nelson chamisa advocate nelson chamisa akabva afollowa zvikanzi ndokumbirawo follow back uh, hayo ndo zvakataurwa neuyo so advocate munisiyamisa is very humble very very humble uh, thank you uh, my president so are you seeing zvikanzi nelson chamisa followed you zvikanzi uh, thank you my president so advocate nelson chamisa akabva atofollowa uh, this person as youare seeing so this is uh, very important kuti munhu kana ari leader ainge asingafili kuti aini iam so special kusvika pakuti handichafollowiwo munhu ndinganongofollowachi vanhu so vakabva vatofollowa tichosangana zvakare mhuri yezimbabwe pano pano pazimstream tv tichizokubatisai kuti chiiko chinenge chaitika munyika yedu yezimbabwe so for you to be part and parcel of everything that we will post at uh, this uh, zimstream tv just subscribe turn on the notification bell we wish you a very very prosperous 2026 and for now is bye